Enw fi ydi Jolene Barton ac enw'r cwmni ydi Babi Pur a da ni'n bodoli ers 2007 yn gwerthu nwyddau organig a masnach deg i fabis a plant i fyny at chwech oed, nwyddau i mamau hefyd Yym, 'da ni 'di symud yn ôl i fyw i fan hyn, mi oedden ni'n byw Manceinion ac yn gweithio yn Manceinion. Yym, gesh i 'mhlentyn gynta' a pan oedd hi'n wyth mis oed roedd oedden ni'n teimlo bod hi'n amser i ni ddod yn ôl yma. Yr unig beth oedd doedd yym doedd 'na ddim do'n ni'm yn teimlo bo' 'na'r un un cyfla efo gwaith i fi na i fy ngŵr. Yym roedd fy ngŵr yn gor'o' cymyd llai o gyflog er mwyn dod yma i fyw yym ac yym Felly dyna pam aru ni aru fi gychwyn y busnas i ddechra o adra o'n i'n me'wl sa'n haws gychwyn o adra. Yym ro' hynna'n dwy fil a saith pan aru ni gychwyn y busnas yym ag roedd o'n slo bach aru o gymyd amsar i'r b- busnas dyfu yym yym prynu petha a cadw n'w adra yn tŷ oedd 'i ddechra yym ond roedd 'yn ngŵr yn helpu fi gyda'r nos achos ma' geno fo lot o wybodaeth am IT a petha fel 'a. Felly, pan oedd o'n dod adra o gwaith gyda'r nos, oedd o'n helpu. Um, ar ei busnes dyfu ar ôl tua blwyddyn ar ei busnes dechrau tyfu ac oeddwn ni'n chwilio am rola um, extra i gadw'n pethau. Um, mi, be nathon ni'n gynta oedd cael siop ofnadwy ar had ond mawr ar fel ochr stryd ac um, oeddwn ni'n cadw'n pethau fanna a mi nathon ni agor y drysau am dipyn hefyd. Yym, i fod yn onast, oedd agor y drysau i gwsmeriaid dipyn bach o distraction, um, achos oedd yr, yr we, y cwmni we yn tyfu yn reit sydyn. Um, pa mae'r un i redeg allan o le ar un i gymryd y step o mynd i'r warws, oedden ni'n teimlo bod o'n step reit fawr ar y pryd ac yn dipyn bach o risg, achos oedd, um, oedden ni angen cyflogi mwy um, ac hefyd oedd o reit ddrud i roed y silffoedd a pethau fel la. Ond mae pethau wedi gweithio allan reit dda. Um, rwan, da ni'n chwilio am rola mwy eto. A er bod ni newid gyflogi rwy'n newydd yn ddiweddar, da ni'n chwilio am i gyflogi rwy'n arall eto rwan hefyd. Um, mae, um, dwi'n meddwl fysa busnes ni'n bodoli heb uh, broadband achos da ni yn medru gweithio mor sydyn yma. Um, ac yr we hefyd, da ni'n gallu bod yng Ngwynedd ac gwerthu, 'dan ni dal yn gedru gwerthu i bobl dros Prydain i gyd, dros yn Ewrop i gyd a hefyd rhan fwya' o wledydd y byd hefyd. Yym 'dan ni yn medru gweithio o adra gyda'r nos hefo broadband 'dan ni yn medru Yym, hyd yn o'd mynd i lefydd eryll, os 'da ni'n yn Llundan am y penwythnos ne' rwbath, 'da ni'n gedru defnyddio broadband yn y gwesty ac i weld be' sy'n mynd ymlaen a neu' siŵr bo' ni'n yym up to date efo bob dim. Dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o bwysig bod 'na broadband sydyn yn Gwynedd achos mae o roid y cyfle i ni fedru gweithio yma mewn lle lle does na ddim gymaint o bobl yn byw ac um, fel bod ni'n gallu rhaid yn busnesau ar y we a fel bod pobl yn gallu o, o dros Prydain a dros y byd yn gallu gweld ni. Um, heb y broadband sydyn fysa, fysa fo'n llawer anoddach i wneud yn gwaith sy'n cymryd mwy o oriau um, os mae'r broadband yn, yn araf neu os mae'r we yn araf um, mae bob dim uh, yn araf i lawr i ni a mae'n cymryd llawer mwy amser.